Sou, 't ass erëm Zäit fir eng nei Folleg. Gitt är Elteren an är Bomi sichen an äre Bop an är Geschwëster, well et ass Zäit fir sech zesummen äre Liblingsfamilljepodcast unzelauschteren, Méi wéi Sex! Wee gëtt méi rout am Gesiicht, d'Bom oder d'Enkelen? Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the hell to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sex. Praktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ech hunn haut e ganz extraen Special Guest bei mir, an zwar de Joël. Joël, du hues proposéiert, dass mer haut iwwer Bisexualitéit schwätzen. Firwat? Dat war dem Joa seng Äntwert. Nee, dat war net meng Äntwert. Ech si just e bëssen opgereegt, well ech Fan vun dësem Podcast sinn an dann ass et ganz äh, opreegend, dann enker selwer Gaascht ze sinn an deem Podcast. Ech hunn dat Thema Bisexualitéit virgeschloen, well mech dat beschäftegt, well dat nach relativ nei a mengem Liewen ass, dat ech mech selwer als bisexuell bezeechnen. An Dir mierkt scho, wann ech dat soen, dat ass nach net esou einfach, och wann et elo schonn e puer Joer sinn, wou ech dat fir mech selwer iergendwéi esou festgestallt hunn a gesot hunn, ok, dat ass et elo, dat ass elo dee Label, deen ech op mech pëschen an deen ech da ronderëm droen a jiddwerengem, deen dono freet oder och net, opdrängen oder och Näischt dozou soen, jee nodeem wéi ech mengen, datt d'Leit géife reagéieren. Mee jo, dat ass relativ nei an duerfir, dat et nei fir mech ass, ech mengen, ech ginn et ganz speziell Grënn, déi mat domadder ze dinn hunn, wéi mir alleguerten op Bisexualitéit kucken. An duerfir fannen ech dat Thema bespriechenswäert. Fir déi, déi et eventuell verpasst hunn, De Joël huet grad eppes ganz Wichteges gesot, nämlech datt en e Fan vun eisem Podcast ass. Ech wollt dat just nach eng Kéier ënnersträichen, well dat mega cool ass. Mee jo, Thema Bisexualitéit. Ech muss soen, datt ech mech schonn als vill Saachen identifizéiert hunn an deene leschte Joren, allerdéngs nach ni als bisexuell, mee dat ass, huet wahrscheinlech och domadder ze dinn, mat deene Saachen, déi s de grad ugeschwat hues, dass dat eeben esou en, jo, net esou eng üblech sexuell Orientéierung ass, mat där och vill Klischeeën verbonne sinn, Virurteeler. Mee als éischt mol enker zréck zu dir. Firwat, jo wat waren deng deng éischt Assoziatiounen un déis de dech erënnere kanns mat deem, mat där sexueller Orientéierung? Ma am Fong huet déi Optioun, dat et dat giff ginn, dat ee kinnt bisexuell sinn, déi huet fir mech am Fong ni existéiert. Also ech wosst zwar, dat et dat dat Wuert giff ginn, An ech erënnere mech och dorunner, datt Leit um Fernseh iergendwéi gesot hunn, ech si bisexuell an esou, mee ech hat awer fir mech ëmmer esou den Truc am Kapp, ok, entweder ass een hetero oder et ass een homo, also a mengem Fall dann schwul. An esou, datt et iergendeppes dozwëschent kinnt ginn oder datt een iergendwéi vläicht och, wann ee sech e bëssen un. dat deem engen Geschlecht ugezie fillt an méi un deem aneren, dat een dann duerchaus kann de Label bisexuell sech oppëschen, dat dat ok ass, dat wär fir mech einfach guer net, guer net kloer. An ech mengen, dat dat dorun läit, dat et ganz, ganz wéineg Representatioun gëtt vu Bisexuellen. Also et gëtt Mëttlerweil jo zum Gléck vill méi schwuler oder lesbesch an och trans Charakteren a Serien a Filmer a sou weider, mee et gëtt der ganz, ganz wéineg, déi bisexuell sinn oder déi pansexuell sinn. Deen eenzege wierklech berühmte fiktive Charakter, dee mir afält, deen dass mer mol net bisexuell ass, mee pansexuell ass den Deadpool, also esou e Marvel-Charakter, wou vläicht och net dat beschte Virbild ass, mee dat, also dat war mir alles guer net bewosst. An ech muss soen, fir dee Label selwer fir mech unzehuelen, hunn ech och misse méi driwwer liesen an am Fong schonn esou politesch iergendwéi denken, esou ok, et ass cool, datt et dee Label gëtt, fir dann esou iergendwann selwer festzestellen, ah jo, dat passt jo. An esou Réckbléckend si mer immens vill Saache kloer ginn, déi mer vill éischter hätte kinnte kloer ginn. Also ech weess, datt ech, datt ech Momenter hat, wou ech einfach geduecht hunn, esou, Jo, du fënns dat zwar elo sexuell unzéiend, du fënns dat elo gäil, mä du bass jo awer net schwul an dofir ass dat, zielt dat elo einfach net esou. An dat Datt eventuell een Hinweis dorobber hätt kinnte sinn, datt et eventuell awer net esou ganz mat deem Hetero kinnt stëmmen, datt hunn ech iergendwéi net, net akzeptéiert. An ech mengen, datt läit engersäits un internaliséierter Homofeindlechkeet an anerersäits awer och un der Onsichtbarkeet vu Bisexualitéit. Mee wann ech dech däerf dat froen, Wisou hues du dech ni mat bisexuell orientéiert, oder? Also ech mengen dat huet deelweis och mat menge Virurteeler ze dinn oder mat menger Notioun vun wat Bisexualitéit ass a menger Virstellung war dat ëmmer zevill enk definéiert, obwuel dat natierlech jiddereen definéiere ka wéi e wëll, mee einfach esou ech hu mech gefillt wéi eng Persoun déi vu baussen op eppes kuckt wat wou se net einfach eragehéiert oder net erapasst. Jo, dat war zum engen vläicht, dass dat da genau muss fifty-fifty opgespléckt sinn. Du muss dech da genau 50 Prozent zu Männer higezu fillen an zu 50 Prozent zu Fraen. Bon, an dann huet mech och einfach déi, jo, Binaritéit vun der Saach e bëssen ofgeschreckt. Ech hu relativ fréi geléiert, dass dat eppes Schlechtes wier, dass Bisexualitéit géif, Zweegeschlechtlechkeet reproduzéieren, näml also déi Notioun, dass et nëmmen Männer a Fraen gëtt an dass de dech och nëmmen zu deenen zwee Geschlechter kanns higezu fillen. Jo, a generell hat ech einfach d'Gefill, sou wéi s du beschreifs, einfach dass ech Saachen sou gespuert hunn an da geduecht hunn, wéi kéint ech dat kategoriséieren oder labelen an et fir mech drop erausgelaf ass, dass ech geduecht hunn, jo, ech weess just, dass ech net hetero sinn an dass ech net lesbesch sinn an dann soen ech, ech si queer. Sou voilà, dat war einfach fir mech déi méi duerchlässeg oder flexibel Kategorie Ech kann dat am Fong relativ gutt novollzéien. Ech weess grad guer net, wéi dat a mengem perséinlechen, also wat elo fir d'Eescht komm ass, de Label oder mat Leit eppes hunn, déi ausserhalb vun där binärer Geschlechternorm liewen oder sech identifizéieren. Fir mech ass Bisexualitéit op jiddefalls, wann een de Bi da wëll wuertwiertlech hiolen, dann bedeit et, ech sinn ugezunn u mäin eegent Geschlecht an un all déi aner, an dann huet een iergendwéi déi zwee Aspekter do drun. Dat ass allerdéngs och e Gedanken, deen ech, also et ass e bësse komesch, well een oft dat jo esou geléiert kritt, mat dass een un dat anert, wat och ëmmer dat da soll sinn, Geschlecht ugezunn an dat eegent, dat ass dann iergendwéi komesch oder abnorm oder wat weess ech. A mee wann een et esou denkt, ech sinn un mäin eegent Geschlecht an un all déi aner ugezunn, da mécht dee Bi iergendwéi fir méi Sënn. Mä ech hätt awer elo och kee Problem fir Pan ze soen. Deen eenzege Problem, deen ech domadder hätt, dat d'Leit domadder nach manner ufänke kéinten ewéi mat Bisexualitéit. An. Also fir mech ass dat do, inklusiv ze sinn, ass ass do kee Problem, ausser datt ee vläicht heiansdo muss erklären, ok, dat mat deem Bi, dat soll net iergendwéi Leit ausschléissen, mee ass duerchaus oppe fir jiddereen. Jo, woubäi dat jiddereen och fir sech muss decidéieren. Also vu verschiddener heescht et, datt et eeben och, also datt et all Geschlechter mengt, an fir déi aner ass et wierklech dann just op cis Männer an cis Fraen bezunn, Wat och ok ass esou, wann eng Persoun sech esou definéiere wëll. Fir mech huet et och e bëssen esou, also am Verglach zu queer kléngt et éischter vum Begrëff hier almoudesch an onpolitesch. Eng Persoun déi sech als bi definéiert, bei där hunn ech direkt e Mënsch virun Aen fir dee seng Sexualitéit eppes Privates ass a bei enger queerer Persoun hunn ech éischter e Mënsch virun Aen, deen denkt meng Sexualitéit ass eppes Politesches, dat ass och just e Virurteel, mee dat ass eben meng Konnotatioun domadder. Ech mengen ech hätt bei queer, op d'mannst iert ech den Podcast iwwer Labelen vun iech gelauschtert hat, hat ech éischter Leit am Kapp déi eng queer Geschlechtsidentitéit hunn. Also ech hunn dat vill méi dorobber bezunn laang Zäit an ech mengen Oder ech, vläicht hunn ech einfach méi Leit kannt, déi dat esou benotzt hunn a fir déi dat och wichteg war, dat dat net esou ee Sammelterm ass fir alles iergendwéi, mee dat et méi op d'Geschlechtsidentitéit gaangen ass. Mee do hu ganz vill Leit hunn einfach ënnerschiddlech Usprochshaltunge wéi ee mat Labele soll ëmgoen oder wéi si hir Labele selwer wëlle benotzen. A wa mer dobäi sinn, da ginn ech nach eppes lass. Ech perséinlech fannen, an ech mengen, datt et deene meeschte Leit, déi iergendwéi sech Bi als Label elo e bësse politesch op de Fändel schreiwe wëllen, datt et egal ass, mat weem ee bis elo Sex hat. An dat ass am Fong e bëssen absurd, fir déi Fro iwwerhaapt ze stellen, well déi wéinegst Leit, déi hetero sinn, stellen sech d'Fro, Oh, ech hat nach ni Sex. mat enger Persoun äh, sinn ech net hetero, da däerf ech mech net hetero nennen. An bei Bisexualitéit ass et genau esou, egal mat wéi ville Leit oder mat wéi ville Geschlechter een Sex hat, däerf een sech ëmmer bisexuell nennen, wann een sech esou empfënnt. An och genau esou, ähm, egal ob ee lo ee Geschlecht huet wou een zu 99 Prozent drop steet an déi aner komme just ganz ganz wéineg vir, oder ob et wierklech, keng Anung, fifty fifty oder een Drëttel, een Drëttel, een Drëttel ass oder nach iergendeen anere Ratio deen ee sech wëll ausdenken, däerf ee sech trotzdeem bisexuell nennen, do ass iwwerhaapt kee Widdersproch doranner. Also dat muss een tatsächlech net esou binär gesinn, wéi ee vläicht mengt, wann een deen Term héiert. Ganz gutt erkläert. Ech hu grad nach geduecht, dass einfach esou meng, mäin Androck vu Leit, déi sech als bisexuell definéiert hunn, an der Zäit ëmmer wéi wa se sech als hetero definéieren, also wéi wa se sech net komplett dozou bekennen, queer ze sinn. Virun allem wann s de da Leit gesäis, déi sech als bisexuell definéieren an awer dann nëmmen an hetero Bezéiunge sinn, dann denks de, oder ech hunn dann geduecht, wéi ech nach méi jonk war, jo eigentlech sinn et Heteroen, déi sech déi Optioun wëllen oppe loossen esou. oder déi vläicht emol enker eng Erfahrung haten, mee eigentlech, wann et dann drop ukënnt, awer déi méi gesellschaftlech akzeptéiert Variant wielen. Et ass awer schlussendlech méi bequem an enger hetero, nee, et ass méi bequem en hetero Partner ze fannen, du hues einfach méi Leit zur Auswiel, Statistesch gesinn, dowéinst war ech ëmmer esou, jo ok, dann. Ech ginn dee schwéiere Wee. Neen, et war net, dass ech mer gesot hunn, ech ginn, dowéinst wielen ech dee schwéiere Wee, mee ech hu probéiert ze verstoen, firwat eng Persoun, déi sech als bi definéiert, dann an Heterobezéiungen ass. An dann hunn ech geduecht, jo ok, mee se huet warscheinlech einfach Dat war einfach méi einfach, déi Persoun ze fannen. Dat ass warscheinlech e Faktor, mee et kann een sech och net ëmmer auswielen, a wien ee sech verléift. An an da kann ee sech och nach net ëmmer auswielen, ob déi Persoun sech dann zeréck an ee verleeft. Dofir ass dat vläicht och einfach oft Zoufall. Mee wat s du uschwätz, dat sinn, mengen ech, esou Virurdeeler, déi oft vis-à-vis vu Bisexuelle sinn. An déi ginn e bësse sou lusch an zwou Richtungen. Also bei Fraen ass et oft esou, jo, dat, déi kokettéiere just domadder, datt se dann eng Kéier mat enger anerer Fra knutschen esou. A mee a Wierklechkeet sti se awer op Typen. A bei Männer ass et dann éischter esou, jo, déi wëllen net zouginn, datt se schwul sinn. An Et fixéiert sech oft, komescherweis fixéiert sech ëmmer alles op Männer, wourunner dat wuel läit. Ähm, eventuell gëtt et do esou een ënnerleeënde System, deen eis Gesellschaft iergendwéi matbestëmmt. Mee jo, also ech mengen, datt dat och e bëssen dorunner läit, datt Bisexuell, ähm, Also engersäits Identifikatiounsfigure, wien och ëmmer dat dann ass, dat déi meeschtens relativ onsichtbar sinn, also obwuel et berüümt Leit gëtt a gouf, déi bisexuell waren oder sech esou identifizéiert, identifizéiert hunn oder identifizéieren, ass dat dann oft, gëtt dat esou duergestallt, esou, ah jo, okay, deen wär schwul an hein zu haten eppes mat Fraen, mee am Fong war en awer schwul oder et gëtt eben guer net déi Geschicht iergendwéi mat gezielt oder mat definéiert. An ech mengen et gëtt net esou wierklech esou eng eng bisexuell Kultur iergendwéi oder et ass grad am Gaang e bëssen ze entstoen. Also et ginn op der ganzer Welt grënne sech esou bisexuell Gruppen déi fir méi Visibilitéit kämpfe wëllen an probéieren dat z'erreechen, mee dat dat feelt nach zimlech an d'Ka an esou et ass an engem Sënn och méi einfach ze soen ok ech si schwul, ech si lesbesch, ech weess quasi wou meng Grupp ass an ech weess quasi wou déi Leit sinn an gi gi bei déi. Du hues virdrun ugeschwat, datt et net vill Personnagen gëtt, déi sech als bisexuell definéieren. Dat ass mol net nëmmen, dass esou Personnagen einfach net vill geschriwwe ginn, mee do gi wierklech aktiv eng ganz Rei vu Virurteeler renforcéiert. Ech denken zum Beispill u verschidde Comic-Helden oder heldinnen, déi dann am Comic bi sinn, wéi d'Wonder Woman zum Beispill, an dann awer an der Verfilmung bemol hetero sinn. Dat ass jo da wierklech nach eng Kéier renforcéiert, déi Notioun vun, dat gëtt et eigentlech net, eng Fra, déi bi ass, ass eigentlech hetero. A gläichzäiteg hues de eben och esou Personnagen, déi dann zum Beispill als hetero definéiert ginn an dann hu se eng homosexuell Erfarung an dann gi se als homosexuell definéiert an et gëtt guer net méi dovu geschwat, dass do jeemools eng hetero, jo. Unzéiung war oder Bezéiung, dat ass schwéier soen, mee ech hu wierklech d'Gefill, dass eng aktiv Auslëschung souzesoe vun där sexueller Orientéierung stattfënnt. A wa se existéiert, da gëtt se oft ganz negativ duergestallt, also entweder als Personnagen, déi mat enorm ville Leit Sex hu, woubäi dat u sech jo net negativ ass, mee dat gëtt dann negativ duergestallt als ontrei oder Leit, déi sech net decidéiere kënnen. A souwisou, also et ass och ni gutt mat enger bisexueller Persoun an enger Bezéiung ze sinn, well déi wäert sech ëmmer dann iergendeppes aneschters wënschen, wéi dat wat ee selwer ubidde kann, a souwisou ëmmer friem goen. Also do ass guer keng Diskussioun, dat ass, gëtt meeschtens ëmmer esou duergestallt. An dann ginn et och esou méi al Stereotyppen, déi haut vläicht net méi esou virkommen, mee e bësse esou an där Zäit wou wou AIDS immens aktuell war, war quasi bisexuell Männer, dat waren déi, déi d'Krankheet quasi an déi gesond heterosexuell Bevëlkerung mat erabruecht hunn. Ob dat elo stëmmt oder net, sief dohinnergestallt, mee dat waren esou déi Virurdeeler, déi komm sinn. Also Bisexueller waren ëmmer e bësse sou geféierlech an deenen ass net ze traue gewiescht. A well s de dat virdrun ugeschwat hues an ech et am Fong do scho wollt soen, leider, leider, leider och, Innerhalb vun der Lesbebeweegung si bisexuell Fraen dann oft ausgestouss ginn, well quasi esou, Dir schloft mam Feind, Iech ass duerfir net ze trauen. Jop, et ass och esou. Just als Erklärung, firwat een eis net laachen héiert oder wat och ëmmer reagéieren héiert, wann déi jeeweils aner Persoun schwätzt, Mir hu just ee Mikro, Ass bessen onpraktesch, mee jo, dann wësst der Bescheed, eigentlech ameséieren mer eis grad köstlech. De Joël laacht sech all Kiers krank wann ech fäerdeg si mat engem Saz. Wat wollt ech nach soen? Ah jo, en weidert Viruerteel wat mer agefall ass, wat an eng komplett aner Richtung geet, an zwar ass dat Viruerteel, dass eigentlech all Mënsch bi ass. Also dat ass och esou e Virurteel deem ech, oder wat heescht Virurteel, mä dat ass einfach esou eng Annahme déi verschidde Leit hunn, déi mer eng ganz Zäitchen zimlech sympathesch war, an deem Sënn datt ech geduecht hunn, ech mengen och datt dat esou ass, an datt d'Geschlecht esou laang wéi breet ass, an datt d'Welt vill besser wier wann all Mënsch méi oppen wier fir nei Erfahrungen ze maachen. Ech weess eigentlech, ech hu scho laang net méi doriwwer nogeduecht. Ech mengen ech sinn elo net méi, ech denken net méi dat, well et awer iergendswéi, éischtens ass bisexuell eng Selbstzouschreiwung déi keen iergendengem aneren kann opdrängen oder zouschreiwen ouni deem säin Averständnis. An zweetens, jo, si verschidde Leit vläicht stack hetero oder stack schwul. Voilà. Esou Orientéierunge kënne sech jo och änneren wärend dem Liewen an et ass jo och voll ok, sech ëmzedecidéieren oder ze soen, dee Label passt mer lo net méi, well sech einfach meng Realitéit geännert huet. Mee ech Denken och dat méi Leit wéi ee menge giff, an ech giff souguer soen vill méi Leit wéi ee menge giff, sech de Label Bisexualitéit kinnten opsetzen, wann se méi offe wieren oder a Wierklechkeet vläicht e bësse méi virwëlzeg sinn, wéi se vläicht sech selwer wëllen zouginn. An do ass dann awer esou e relativ interessante, vläicht esouguer revolutionäre Potenzial an der Bisexualitéit, well wann een dat weider denkt, wann all Mënsch oder ganz ganz vill Leit bisexuell sinn, da mécht déi Kategorie Geschlecht net méi esou vill Sënn. Also dass verschidde Leit fannen, dat d'Bisexualitéit an d'Promovéieren oder d'Visibiliséieren dovunner een Hiewel kinnt sinn, fir Geschlecht e bëssen aus den Angelen ze drécken. Ok cool, ech mengen mir hu lo alles ofgedeckt wat mer wollten lass ginn haut an dëser Folg. Ech soen mengem Gaascht dem Joël villmools Merci dass de do waars. Dass gär geschitt, huet mech gefreet, ech komme gär erëm. Abonnéiert all den Podcast op sexpodcast.lu an déi aner Saachen weess ech grad net. De Rescht kënnt an der Outro. Ciao.

Also Infektiounen, déi duerch ongeschützte Sex iwwerdroe kënne ginn, awer nëmmen, wann et gewësse Kierperflëssegkeeten an eng oppe Wonn gëtt. Déi meescht STIs sinn einfach ze behandelen, eescht huele sollt ee se trotzdeem. Onbehandelt kënne se nämlech zu längerfristege schwieregen Erkrankunge féieren. Dofir gëllt, Wann ee Sex huet, sollt ee sech reegelméisseg teste loossen. Géi net dovunner aus, dass de scho géings mierken, wann s de betraff bass, well vill STIs hu keng Symptomer. En Test ass also déi eenzeg Aart a Weis, fir sécher ze goen. Komme mer elo zu de Mythen. Mythos Nummer eent, Viru Geschlechtskrankheete muss een Angscht hunn. An der Schoul erliewe mer, wann iwwerhaapt, sexnegativen Opklärungsunterrecht. Dat heescht, mir kréie bäibruecht, datt ee virun sexuell iwwerdrobare Krankheete fuerchtbar Angscht muss hunn. Statistesch gesinn, wäerte vill vun denge Frënn am Laf vun hirem Liewen Geschlechtskrankheeten hunn, oder du selwer. Leit, déi Geschlechtskrankheeten hunn, sinn net, wéi oft geduecht gëtt, dreckeg, eekleg oder domm. STIs sinn och nëmme Krankheeten, wéi eng Gripp, a fir de Stigma lass ze ginn, sollte mer méi driwwer schwätzen. Jiddefalls muss ee keng Angscht hunn, mat Kondom a Lecktuch kann ee sech gutt schützen. A wann een eng Kéier krank ass, den Dokter oder d'Doktesch kënne weiderhëllefen. Vill Leit hunn och Angscht, well se net wëssen, wéi STIs wierklech iwwerdroe ginn. Et ass net wouer, dass een duerch Kussen, Ëmaarmen, Handdicher, Schwämmen an Toilette kann en STI iwwerdroe kréien. Geschlechtskrankheete gi virun allem iwwer de Kontakt mat Blutt, Sperma a Vaginalflëssegkeet iwwerdroen, also duerch ongeschützten Anal-, Vaginal oder Oralsex. An dat och nëmmen, wann een eng oppe Wonn huet oder se un eng Schläimhaut kommen. A seltene Fäll gi se och duerch Kontakt am Genitalberäich iwwerdroen, zum Beispill bei HPV oder Filzlais. Dat debunkt och de Mythos, et brauch ee Penetratioun fir eng Iwwerdroung. Dat stëmmt net. Och bei Oralsex ouni Ejakulatioun muss ee sech virun STIs schützen, dofir Kondomer, Lektüre. Och dat gemeinsamt Masturbéieren oder Verwennen an Austauschen vu Sexgéigestänn kann zu enger Iwwerdroung féieren. Mythos Nummer 2, HIV betrëfft nëmme Männer, déi mat Männer Sex hunn. Nee, den Human Immundefizit Virus, kuerz HIV, ass keng Schwulekrankheet. All Mënsch ka vun HIV betraff sinn. Fir eng Iwwerdroung brauch een, wéi bei deene meeschten anere Geschlechtskrankheeten, zwou Saachen,

Dass Sperma, Vaginalsekret oder Analsekret bei eng oppe Wonn oder Schläimhaut kommen, geschitt meeschtens beim Sex. Datt frëscht Blutt oder Mammemëllech vun enger HIV-positiver Persoun bei eng oppe Wonn oder eng Schläimhaut kënnt, ass relativ onwarscheinlech. Dofir brauch ee sech keng Suergen ze maachen, enger HIV-positiver Persoun d'Hand ze ginn, op eng ëffentlech Toilette ze goen, an eng Sauna oder ugenéitzt ze ginn. Iwwregens, wann een HIV-positiv ass an eng Therapie hëlt, dat ass eng Pëll den Dag, ass den HI-Virus am Blutt sou niddereg, dass d'Gefor vun enger Iwwerdroung bal bei Null läit. Déidlech ass den HI-Virus virun allem, wann een en net behandelt an d'Immunsystem dann esou geschwächt gëtt, dass een duerch eng gewéinlech Krankheet stierwe kann. Eréischt dann nennt een et iwwregens Aids. Mythos Nummer 3, Wann s de eng sexuell iwwerdrobal Krankheet hues, bass de promiskuitiv. Nee, net nëmme Leit, déi heefeg Sexualpartner oder partnerinne wiesselen, kréien STIs. Dës sexuell iwwerdrobare Krankheeten ass et egal, mat wéi ville Leit a wéi oft s de Sex has. A wann een eng Geschlechtskrankheet huet, heescht dat net, datt ee muss fir ëmmer ophale Sex ze hunn. Et kann een och Sex hunn, wärend een a Behandlung ass. Do sollt ee sech awer vum Dokter berode loossen an ëmmer Kondomer a Leckticher benotzen. Mee wat maachen ech da lo, wann ech en STI hunn? Hei ee klengen How-To. How-To, Eng Uweisung fir de Gebrauch. Punkt Nummer eent, Preventioun. Wéi gesot, et soll een ëmmer mat Kondom oder Leckduch verhüten an sech teste loossen. Kondom ass dat eenzegt Verhütungsmëttel wat géint all STIs schützt. Leckdicher kann een iwwregens am Sexshop oder online kafen oder et schneit ee bei engem Kondom uewen d'Spëtzt of an dann lenks erop fir dass een et esou ausrulle kann an et e klengt quadratescht Duch gëtt. Wanns de dech wëlls teste loossen, géi am beschte bei däin Haus oder Fraendokter. Ausserdeem bidden d'HIV Berodung an d'Sigal och gratis Tester un. Ruff einfach mol do un. Punkt Nummer zwee, Bei den Dokter goen. Wann s de Symptomer verspiers, also wann et kraazt, bäisst, wéi deet, wann s de Péng beim Sex hues, wann et brennt beim Pissen oder wann s de Ënnerleibsschmäerzen hues, bezéiungsweis bei Persoune mat enger Vulva, wann s de Ausfloss hues oder Tëschebluddungen. Googele geet net duer. Gee direkt bei den Dokter. Mee, wéi ech schonn am Ufank sot, an deene meeschte Fäll hu sexuell iwwerdrobar Krankheete keng Symptomer. Ob s de betraff bass oder net, kanns de just duerch en Test wëssen. Punkt Nummer 3, Mat de Sexualpartner a partnerinne schwätzen. Egal wéi onangeneem et engem schéngt, et muss een all vergaangenen an aktuellen Partnerinnen a Partneren vu senger Geschlechtskrankheet erzielen. Daat ass nëmme fair, well da kënnen si sech och testen loossen. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, op Instagram an um Site sexpodcast.lu. Oder op all äre gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Finanzéiert vun der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.